Salam hemmäňize YouTube kanalyma hoş geldiňiz men Süleýman Akmyradow bu gün size Ýewropa syýahatçy bolup gitmek üçin nädip wiza almaly we Şengen wizasy näme şo barada size maglumat bermekçi birinji bilen Şengen wizasyndan başlalyň Şengen wizasy näme araňyzda köp kişi Şengen Şengeni eşidensiňiz ýöne şo Şengen wizasynyň nämedigini bilmeýänler araňyzda köp bolup biler Şengen wizasy, Şengen birligi, Ýewropada Şengen birligi bar. Şengen birliginiň içine ýigrimi alty sany döwlet girýär. Şu ýigrimi alty sany döwleti gözüňizde bir döwlet ýaly diýip janlandyryň. Siz şu ýigrimi alty döwletiň içinde gezen ýagdaýyňyzda, bir döwletden başga döwlete geçen ýagdaýyňyzda şu döwletleriň arasynda tamožni, gümrük diýilýän, soň Döwletleriň arasyndaky granisda başga döwletden o döwlete geçeniňde postda sizi hiç ýyl durduranoklar. Siz şun ýaly düşüniň bari Marydan Aşgabada nädip gitýän bolsaňyz Berlinden Parise gideňizdem ýöne şon ýaly sizi bir döwletden o döwlete geçeňizde sizi maşynda düşürip pasportyňyzy barlanoklar ýa şo goşlaryňyzy barlanoklar. Şo Şengen birliginde şon ýaly ýeňillik bar şo döwletleri gezeňizde. Indi Ýewropada Şengen birligi bar bir hem Ýewropa birligi bar. Ýewropa birligine ýigrimi ýedi sany döwlet girýär we şu ýigrimi ýedi döwletiň hemmesi Şengen birligine girenok. Şu ýigrimi ýedi döwletden ýigrimi iki döwlet Şengen birligine girýär. Şu arasynda girmeýän döwletler Kipr bar, Bulgariýa, Horwatiýa, Rumyniýa. Ine şular Ýewropa birligine girsedem, Şengen birligine girenok. Ýewropa birligine girmesedem Şengen birligine girýän döwletler bar, bular Izlanda, Lihtenşteýn, Norwegiýa, Şweýsariýa, ine bular Ýewropa birligine girenok, ýöne Şengen birligine girýä. Indi bolsa şu Şengen birligine girýän döwletlere syýahat etmek üçin nädip turistik wiza almaly, indi şo barada gerekli dokumentleri düşündirmekçi. Birinji bilen siz haýsy döwletden başlajak bolsaňyz gezelenje, Şo döwletiň ilçihanasynyň web saýypasyna girmelisiz, internet web saýypasyna we web saýypasyna gireňizden soň bir form doldurmaly, şo formda şo turistiçeski syýahat etýänler üçin bir bölüm bar, şo bölümde sizden islenen maglumatlary doldurmaly, şo dolduraňyzdan soň şo formy doldurýaň ol size bir gün berýär, aýyň pylançasyna sagat şu sagat pylançada. Posolstwa geliň däder ne şu dokumentleriňiz eliňizde bolsun ne-ne şu dokumentler bilen aýyň pylançasyna gelip bilersiňiz diýerler. Size oçur berýärler-de, oçur. Oçuram bir posolstwadan posolstwa bir üýtgäp durýar, on günde berýänem bar, iki hepdede berýänem bar. Indi şu gerekli dokumentlerden başlalyň, nämeler gerek? Birinji bilen şu internet web sahypasynda dolduran formuňyzy çykartýaňyz internetden, printerden çykartýaňyz. Soň goluňyzy çekýäňiz, ikinji zat surat gerek. Surat üçin surata düşürilýän ýere gitýäňiz we aýtýaňyz şuny ýaly Şengen wizasy üçin surata düşjek diýýäňiz, o suratçylaryň özi bilýär. Buram pasportyňyz bolmaly, zagraň pasportyňyzyň dynýan wagty alty aýdan uzak bolmaly. Siz şo gezelençden yzyňyza dolanyp gelýän ýagdaýyňyzda pasportyňyzyň ýene alty aýlyk wagty bolmaly. Pasportyň dynmagyna bäş aý galan bolsa, siz şo Posolstwadan şu wiza almak üçin ilçihana gidip bileňzok. Siziň pasportyňyzyň iň az alty aýlyk wagty bolmaly. Soňam wizaň tölegi, wiza näçe tölemelidir öýtýäňiz, gözüňizi gaty gorkuzmaň, uly mukdarda pul tölemelidir öýdüp, aslynda on ýaly köp pul tölenok wiza, diňe altmyş ýewro tölenýär. Şu banka gitýäňiz, şu her posolstwaň. aýtýan banky bolýar ine şu şu banka git diýe altmyş ýewraňy töle diýe töläňden soň şoň kwitansiýasyny ýitirmäň şo posolstwa deňde kwitansiýaňy görkezmeli siz we eger çagaňyz aword alty ýaşdan on iki ýaşa çenli aralygyndaky çagalara wizaň tölegi otuz bäş ýewra we siz soň saglyk ätiýaçlandyryjy açdyrmaly strahowka diýerler. Şu Ýewropada näçe gün galjak bolsaňyz şu galýan çislolaryňyza degişli strawowka açdyrmaly saglyk ätiýaçlandyryş. Buň bahasy gaty on ýaly gymmat däl, Türkiýede zat etdirýän bolsaňyz turistik turist bolup gitýän bolsaňyz ýigrimi otuz ýewro strawowka açyp bilýäňiz. Näme üçin bu saglyk ätiýaçlandyryş açmaly? Muň açylma sebäbi eger siz şu Ýewropada gezelenç etýän wagtyňyz başyňyza bir zat gelen ýagdaýynda Bir ýarawsyzlyk, hassalyk bolanda siz hassahana gideňizde size biraz arzanladyş etýärler. Ondan soň siziň samolýot bilet rezerwasionyňyzy soraýarlar. Aşgabatdan Pariže gitýän bolsaňyz, Parižden gezmäni başlajak bolsaňyz şu Aşgabatdan Pariže gitseňizde, gitjek bolanyňyzdaky samolýot bilediňiziň rezerwasionyny görkezmeli we siz diňe bir döwlet däl-de şu Ýewropa gideňizde köp döwleti gezjek bolsaňyz şu gezýän döwletleriňiziňem biletleriniň suratyny görkezmeli. Samolýot, awtobus, poýizd näme bilen gezjek bolsaň, ýagny sen Pariže baraňdan soň Germaniýa gitjek bolsaň eger, şo Parižden Germaniýa gitjek bilediňi hem şo posolstwoda görkezmeli. Haýsy çislolarda, haýsy döwlete gitýän bolsaň, seni şonda sud etmeliler. Şo samolýot biletleňňizi rezerwasion etdirip bilýäňiz, ýagny bronladyp bilýäňiz, eger size posolstwo wiza bermedik ýagdaýynda puluňyzyň köýmesi üçin.

Ýa kenselam etmäň, hiç ýere şu wizaňyz çykýança gastinisleriňizi üýtgetmäň. Sebäbi posolstwada işleýän adamlar siziň şu wizaňyzy barlan wagtlarynda şu wiza bermek üçin şu etdiren rezerwasionlaryňyzy şu gastinisleriňizden gelip soraýarlar. Şul adam çyndanam şu gastinislerde galjakmy diýip soraýar. Şonuň üçin-de gastinisleriňiziň rezerwasiýonyny iki ýyl üýtgetmäň, rezerwasiýa etdireňizden soň. Öram eger siz okuwçy bolsaňyz, okaýanyňyz hakyndaky dokument derek. Şu uniwersitetden okaýanyňyz hakyndaky haty alýaňyz we şo hatyň üstünde barkod bolmaly. Diňe peçat asylan studençeskiler bolanok, barkod bolmaly, QR-kod diýilýär, ony alýaňyz. Soň bolsa Siz bankda hasabyňyzda pul görkezmeli. Bankda soňky üç aýyň içindäki hasabyňyzdaky edilen işleriň hasabyny görkezmelisiz we Ýewropada näçe gün galjak bolsaň şo galýan günüňe ýeter ýaly pul bolmaly. Bir hepdeligine Ýewropa gezelenjine gitýän bolsaňyz, bir hepdede ýedi gün, bar bolsa günlük ýüz ýewro sowýan diýen ýagdaýyňda Ýedi ýüz ýewro siz pul görkezmeli. Günlük ýüz diýip hasaplanoklar, köplenç ýüz elli diýip hasaplaýarlar, günüňe görä ýüz elli ýewro pul görkezmeli diýýärler. Näçe köp pul görkezseňiz, şonça wiza almagyňyz garanti bolýar. Meň bir dostum geçen ýyl Fransiýa gitdi, näçe näçe pul görkezdiň diýdim, ol iki müň dollar hasabyna pul görkezdim diýdi. Eger siz on günlük gitýän bolsaňyz, iň az müň müň ýewro goýuň hasabyňyza. Müň bäş ýüz ýewro goýuň. Siz çünki posolstwodakylary ynandyrmaly, meň ýeterli mukdarda pulum ba, arkaýyn gezip bilýän diýip, hasabyňyzda pul bolmaly. Eger siz okuwçy däldir işgär bolsaňyz, aýlyk hakyndaky kepilnamaňyzy şu görkezip bilýäňiz, ine şunça aýlygym ba diýip görkezýäňiz, ýa-da okuwçy bolaňdadam, Eneň-ataň aýlygyny ýa şu eneň-ataňyzy size sponsor edip görkezip bilýäňiz. Ýa-da siz daşary ýurtda bir garyndaşyňyzy görmäne gitýän bolsaňyz, şo garyndaşyňyzy hem sponsor edip görkezip bilýäňiz şoň alýan aýlygyny. Alýan aýlygy barada hat alýaňyz, şu haty şo posolstwa edeňizde görkezseňiz, wizaňyzyň çykmazy biraz aňsatlaşýar. Biram haýsy döwletde ýaşaýan bolsaňyz, şo ýaşaýan döwletiňizdäki propiska dokumendiňizi görkezmeli. Selam Türkiýede ýaşaýan bolsaňyz ikamet tezkere diýilýär. Türkmenistanda ýaşaýan bolsaňyzam şo propiska dokumendiňizi orkezmelisiz. Ne obşi on san dokument. Indi şo gerek dokumentleri täzeden sanaýyn siziň üçin birinji bilen şu internet web saýpasynda ilçihanadan dolduran formyňyzyň formyňyzy çykartýaňyz. Ikinjisi pasportyňyz zagram pasportyňyz bolmaly. Üçünjisi suratyňyz bolmaly. Dördünjisi wizany töläniňiz hakyndaky kwitansiýa. bäşinjisi, saglyk ätiýaçlandyryş, strauka, altynjysy, samolýot bilediňiziň rezerwasiony, ýedinjisi, gostinitsalardaky galjak günüňiz üçin gostinitsa rezerwasionyňyz, sekiz, okaýandygyňyz hakyndaky kepilnama, dokument, dokuzynjy bolsa, bankdaky pul hasabyňyzy görkezýän dokument, onunjy bolsa, Propiska dokumendiňiz. Obş on sany dokument düzeltdiýeňiz şeýdip posolstwa gidibermeli dokumentleriňiz taýyn bolandan soň. Umuman peýdaly bir wideo bolandyr diýip düşünýän. Wideo barada düşünjeleriňizi aşak ýazyp bilersiňiz kommentariýalara. Informasiýalarda meni ýazjak haýsy dokumentleriň gerekdigini. Eger soraglaryňyz bar bolsa ýene sosial media ulgamlaryny ulanyp sorap bilersiňiz. Ýutubda türkmen dilinde maglumatlar köpelmeli indi türkmen dilinde aňsat maglumat gözläp biljek derejä gelmeli biz öňümizdäki günlerde hasam köpeler diýip umyt etýän ýutubda islän maglumatlarymyzy türkmen dilinde tapmak üçin we şuny ýaly wideolardan habardar bolmaýan adamlary habardar etmek üçin wideony paýlaşyp bilersiňiz sosial media hasaplaryňyzda eger wideony halan bolsaňyz laýk goýmany ýatdan çykarmaň. Indiki wideoda görüşýänçä goş sag boluň saglykda görüşeliň wideony wagt aýyryp göreniňiz üçinem köp sag boluň.